Nawu wa nhlayiso wa mbangu hi Doctor Nkateko Imabunda ndza mi losa loko hi languta la ku na swivumbeko swo hambanahambana ku ya hi tinxakaxaka kambe. eka hinkwaswo e masungulo laha u nge xi sungula ko hi laha xi nga ta helela ko swi vonaka kahle loko hi languta ka mfungho wa xirhendewutani ku nga lowu a swi ti kombi laha wu nga va ku sungula ko hi ku a wu na xihlawulekiso xo komba ku i ndhawu yo sungula. Kambe lexi mi fanekele mi xi tiva hi ku landzelela tinhlayo eka swivumbeko leswin'wana hinkwaswo u nga swi hundzuluxa swi va ka xivumbeko lexi sweleswo swi endleka hikuva nchumu wun'wana na wun'wana wu ri na area. eh, e mpimo wo karhi lowu mpimo lowu wu nga hlayiwaka hi ku ya hi xirhendzewutani a yini languta ku swi nga va swi hi nyika yini sweleswo a hi languteni xivumbeko lexi nga kombisiwa laha hansi i bolo leyi nga avanyisiwa ku yi kota ku vonaka evundleni na vuhandle loko hi languta ka leyi ka xivumbeko lexa bolo ku na point. odoto exikarhi leyi kombisaka leswaku u nga suka koho ku u ya e etlhelo rin'wana na rin'wana emakumu wa kona u ta va u u hlaya leswi va nge i radius so loko u ri ka radius u nga famba u ya ematlhelweni hinkwawo eximatsini exineneni mara eku heteleleni. eku hlaya ku loko u ta va u fambe mpfhuka hinkwayo u ta tlhela u tlhelela kwala u nga va sungula kona so xirhendewutani kumbe bolo swikombiso i xikombiso xa kahle ku laha nchumu wu sungulaka kona hi laha wu hetelelaka kona ene hi vurile endzhaku ku nchumu wun'wana na wun'wana. u nga u nga wu susa eka voho u wu endla xirhendzewutana hi mhaka ku u va wu ri na area leyi area yeleyo yi nga ya va yi hlayisiwa hi mfungho wa xirhendzewutani so mara laha hi vulavula hi bolo na le ka bolo swi le tano bolo i xirhendzewutana lexi fambelaka timheho hinkwato misava e dyambu tiyeleti. ku na n'hweti ku na leswi va nge ti-atom na swin'wana na swin'wana eka swivumbiwa leswi akaka hi ntumbuluko swi kombisiwe tanihi hi bolo swin'wana hi swi vona tanihi bolo. i ntiyiso kumbe i mavunwa swi nga khathaleki hikuva nchumu wun'wana na wun'wana u nga wu yisa eka xivumbeko xa bolo or spherical kumbe spherical loko yi ku minchumu a hi vulavuli hi minchumu leyi khomekaka ntsena ku na tidyondzo laha hi vulaka leswaku nchumu wun'wana na wun'wana wu na e kungu. leri wu endliwaka hi roho kumbe hi ku pulani leyi u sukaka eka yona leswi hi nga swi fananisaka na moya kumbe mianakanyo i nchumu lowukulu u nge wu voni hi matihlo kambe wu endla vuhumelerisi lebyi lebyikulu. loko ni ku nyika pulani ya ku endla tiya swi nga hetelela swi endla loko u yi twisisile u kuma mintirho u tirha u endla tiya to tala handle ka pulani yeleyo a ku na tiya leyi nga ta humelela so eku heteleleni ka hinkwaswo swi suka eka rhengu swi va eka swiendleko e rhengu leri hi nga ri fananisaka na moya spirit kumbe mianakanyo tidyondzo tin'wani ti hlamusela ku ma-German loko va vulavula hi spirit na rhengu va vulavula hi rito rin'we hi ya emahlweni hi hlamuserile leswaku ka swilo hinkwaswo u nga swi landzelerisa. ku suka ku ya eka ku vonakala ku hinkwaswo swilo swi suka eka matimba ya ku vonakala dyondzo leyi nga yi dyondza i mbewu ya vutumbuluxi yi koho eka nxaxamelo wa tidyondzo ta hehe eka block u nga nghena u ti chekela hambi ku ri ka YouTube na kwala ku kumeka ka dyondzo leyi loko wo languta a hansi languta mbewu ya vutumbuluxi. U ta vona laha hi hlamuselaka ku hinkwaswo swi suka eku vonakaleni. Leswi vulaka ku hinkwaswo swi ta tlhelela eku vonakaleni. I mhaka ya kona yeleyo. And now hi tlhelo ra milawu, ku va u twisisa i tirhelo ra xiphemu xin'wana na xin'wana xa ntumbuluko, hi ku twisisa nawu milawu leyi fambaka na yona xona hikwalaho u ta swi twisisa loko hi languta ka masungulo na mahetelelo ku na vulavulelo leri va nge alpha na omega leswi vulaka ku masungulo na mahetelelo van'wani va ku masungulweni hi le mahetelelweni nawu lowu hi wu tirhisa laha hi hi wu rhandzaka kona ka swiyimo swin'wana a hi swi tirhisi. and na sayense kambe yi na nawu wa yona lowu va nge i nawu wa nhlayiso wa matimba conservation of energy lowu vulaka ku e ntamu kumbe energy u nge yi aki u nge yi onhi kambe u ta yi susa ka xiyimo xin'wana u ya ka xin'wana so swi vula ku energy leyi nga koho exivandleni xo karhi. yi ta tshamisa xisweswo yi ngo cinca ka xiyimo xo karhi ya eka xin'wana havumbirhi ka milawu leyi um yi kombisa leswaku a ku na nchumu lowu helaka a ku na nchumu lowu nga na masungulo hi leswi vulaka so eka xirhendewutana lexi pfalekeke um handle ka swo sweswo nkarhi wun'wana e matimba kumbe nchumu wu nga suka eka xiphemu xin'wana xa xirhendewutana wu nghena ka xin'wana mara eka xirhendewutana lexikulu um a wu heli. ene a wu na masungulo hikwalaho ka loko u languta mhaka yeleyo hi ko u nga kota ku kuma nhlamuselo ya ku hikwalaho ka yini dyambu ri nga timeki ri tshama ri layitile leswi vulaka ku matimba lama layitaka dyambu ya layita hi ku ka ya nga heli ya tlhela ya tlhelela edyambini ya endla matimba man'wana ri tshama ri layitile. Na ko u nga vutisa ku loko dyambu ri nyiketa matimba eka misava hikwalaho ka yini misava yi yi nga yi nga nweli eka matimba ya dyambu u nge pompeli nchumu hi laha ku nga heriki leswi vulaka matimba lama taka emisaveni ya tlhelela edyambini hikwalaho hi nga vula ku leswi humaka ku vonakaleni swi tlhelela eku vonakaleni. hi na hi ya ha ri ka dyambu hi ku hlayisa nawu a hi si tshama hi hlolela hi dyambu ri tlhava edzongeni ivi ri ya pela evupela dyambu dyambu ri ri tlhava evuxeni ri ya pela evupela dyambu ri hlayisa nawu nawu wu hlayisiwile wu tshama wu te tano a a wu cinci. Kambe hi na ku tiarisa milawu loko swi fika kun'wana hi wu honisa ku va hi ta kota ku hi wu kumbe hi wu pfilunganya ku va hi hi ta kota ku fikelela leswi hi swi rhandzaka hi nga nyika xikombiso la loko hi nghena ka makeni ya. um ku matimba ya ti vuyisela kumbe a ku na nchumu lowu wu nga na makumu wu tlhela wu i nchumu wu vuya wu ti vuyavuyisisa alfa na omega kambe a hi tiyisiseni mhaka leyi ya xiyimo xa bolo ku eka xiphemu xa bolo u nge kumi masungulo. u nge kumi ma mahetelelo swi nga tani eka nchumu wun'wana na wun'wana kambe eka bolo i xiyimo lexi hi kotaka ku xi vona hi mianakanyo ku masungulo a ya tikombi na mahetelelo a ya tikombi so lowu nchumu lowu nga ri ku bolo. wun'wana na wun'wana u nga wu endla eka xivumbeko xa bolo ehleketa hi vumba leri ri nga va ka xivumbeko xo karhi kambe u nga ri vumba ku ri endla bolo equation ya bolo hi leyi so swi vulaku ku eka mianakanyo. u nga yi endla bolo leyi loko se emianakanyweni yi va hi xivumbeko lexi yi nga humaka yi va bolo leyi u yi khomaka match yo fana e tinhlayo to fana na mianakanyo ni nyika xikombiso a ku na munhu la nga tshama ku vona seven yi karhi yi famba yi wisa one hi ku ya sala six i mianakanyo and i mianakanyo leyi hanyaka hikuva yi na vutumbuluxi. swilo leswi swi nga na nkoka so hi ta ka xikombiso hi ndlela leyi ehleketa swirhendzevutana swimbirhi xa le handle xi vitaniwa higher loop H_L xirhendzevutana xa le ndzeni xa le hansi xi vitaniwa lower loop.

mpfula leyi nga mati hi hlengeleta hi nghenisa ka nchumu lowu virisaka mati wu nga pfaleka laha hi nge i boiler ka lowa loop so mati ya pfaleriwile ka boiler hi lowa loop hi virisa mati lama ku hi tlakusa matimba ya wona xo sungula ku na nkahelo lowu nga ta baleka. wu suka ka lower loop loko u karhi hi tirhisa nkahelo hi ndlela leyi wu tirhisaka hi wona wu baleka wu ya boha mapapa wu lulamisela mpfula leyi nga naku nakambe xa vumbirhi ku na ku lowu nga ta ku ringeta ku baleka ivi wu titimetiwa hi mirhi wa wu tinsimbhi leti nga laha kusuhi wu cinca wu va mati wu pfempfa. wu wela ehansi ivi wu tlhelela na voho wu va ka higher loop because ka lower loop hi le ndzeni ka boiler ku va ku na laha nga ta tshama eka lower loop L_L ku nga endzeni ka boiler wu ri mati lama nga ta yimela e rhengu rin'wana ya ku ya virisiwa nakambe ya virisiwa nakambe a ku fikela laha ya kota ku baleka na wona a hi vulavuleni hi lama nga baleka ya nga le ka higher loop. mati lama nga baleka ya nga le ka higher loop eku fambeni ka nkarhi ya ta vuyela ehansi ka boiler lowu nga tivekiki ya tlhela ya virisiwa nakambe kambe a swi tiveki ku ya vuya rini mara lexi salaku mati walamo. kwala ya nga kona ya ha ri mati a ya cincangi hambileswi ya nga ri ka boiler swi ku hlamusela yini sweleswo vutomi loko byi ri endzeni ka miri wa munhu i vutomi na loko byi humile ehandle ka munhu i vutomi byi kona laha byi nga kona byi ri vutomi. byi nga vuya nakambe byi va vutomi lebyi hi byi tivaka hi byi vonaka hi mahlo hi byi twaka hi switwiwa swa hina swa ntlhanu byi tshama emirini wa munhu ene ku na ku byi tshama byi ri koho emirini wa munhu ku fikela nkarhi wolowo byi suka ka miri lowu byi nghena ka lowu hikuva hi basisile nawu wa nhlayiso. a ni tivi ku hikwalaho ka yini mi nga va ku na miehleketo ya ku vutomi bya hela leswi minchumu hinkwayo yi nga riki na masungulo na makumu hi swi vekile erivaleni ku nga va vutomi ntsena lebyi hlawulekeke byi nga na makumu xana ehleketani hi mhaka leyi ni khensa ku yingiseriwa inkomu.